Mayma tapicha yvypóra, pomomaitei rorýma, péva ha'e ñane ñe'ẽasãi ogueromandu'áva ñanderehe Entidad Binacional Jasy Retã. Tornería Mecánica Verón. Oisãmbyhy ijaraite karai Alberto Verón, opyta Fernando de la Mora távape, Avenida Santa Teresa haimete Madame Lindspe, ipumbyry 674 891. Lauri Multitienda, ñanera'arõ barrio Molino Luque-pe,

Jaikuaavemína ñande poéta ruvicha Emiliánope, El poeta del pueblo, Ñane Retã Ñe'ẽyvoty Jára, añetehápe iporã ojeguerohory péicha karai Emiliano R. Fernándepe, ko'ýte ko'ág̃aramo g̃uarã oipejúmavo ohóvo ko'ẽjupytũ ko ñane retãme, Mávapa ha'éicha ajépa ogueropurahéi tapicha Paraguáipe oñe'ẽnguévo heta mba'ére, taha'e ñande rekoháre, mborayhúre, yvýre, ñane retãrayhúre, ohechaukakuévo avei mba'éichapa ojeporomboyke ñande rekoatýpe ha mba'éichapa ñane retãyguakuéra ombohokypu ikerayvoty oiko porãsevégui, Emiliano oñe'ẽ ha opurahéi hetãme ñe'ẽpoty ha purahéi rupive. Omyatymoinguévo guarani ñe'ẽ, oipyahakuévo jopara ha avei castellano, oñeñanduka hapichakuérape mamo oikoháre, opaite umíva ohechauka mba'éichapa ojeiko upérõ ha omyasãi iñe'ẽporavopyre ha ipurahéi rupive ipu ha hyapurõguáicha hi'angapýpe avei. Oje'evoi niko ñe'ẽ yvotyjára oñemotenonde ha ára oútavare. Ko medieval rembijerovia ymaite guare Oñemboty porãitemi Emiliano rembiapo ku'áre, iñe'ẽpotýpe otytýi rehe hetã remiandu, avei oimeraẽ tapicha yvypóra oñemomýiva ijyvýpe ha ojepy'apýva rehe, ohechaukávo umi mba'e añeteguáva, hembipota ha ikerayvoty iporãvéva ko'ẽrõ ára g̃uarã. Ojeguerohorývo dosciento áño ko ñane retã hekosãsõ hague, ou porãite voi katu ojegueromandu'ami ako kuimba'e iñaranduetévape ojehechauka hag̃ua maymavetéva tetãyguárape ko Emiliano pypore. Hembiapokuépe añetehápe ñañandu pyko'ẽ mba'éichapa hi'ãite raka'e ichupe hekove joja ha hekove sãso ko ñane retã. Upévare ikatu ja'e Emiliano rembiapokue ha'eha peteĩ lu rendy ñande resapéva ñamoheñói hag̃ua ára pyahu, ñamoambuévo opaite mba'e ñañakarapu'ãnguévo ko'ag̃aite, jahechauka ha ñañandukuévo ñane retãrayhuha, upéichape anivete oñemboyke avavetépe ha tañañomoirũmba opavavete Paraguái okakuaa hag̃ua hekopete hapo guive hu'ã meve. Iporãiteva'erã ningo ñañembokerayvotýramo avei ñande ko Emiliano kerayvotýre ha ñamoheñoimi peteĩ tetã tuicha imbarete ha iñarandúva, péicha oñe'ẽ'akue Fernando Lugo Méndez oisãmbyhypáva ñane retã Paraguái, ko aranduka hérava El legado del poeta del pueblo ryepýpe, Kuatiarogue tresehápe. Emiliano ohóramo guare ciento treinta mil paraguayo apytépe Chácope, ha'eño peteĩ oñeñandu avei, upémaramo oñomongeta yvytúndive. Upéicha omombe'u ñandéve kuáko hembiapokue hérava Retémpe pyhare. Ombopurahéi akue Dionisio Valiente, ohendukáta ñandéve Aníbal Lovera ha ñambovivamíko ñane retã Emilianore rupive.

Ñaneñe'ẽasãi yvytopyahu oykeko ñane ñe'ẽpaparakuéra Lucino Rodríguez Varofi. Wilfrido Máximo Acosta. Modesto Escobar Aquino. Ñande korochi de Paraguay Marcial Alcaraz Aguiar.

Mokõi áño mboyve oiporu cincuenta mil millones de guaraníes oipohanoha omohesãivévo maymavetéva tetãyguárape. Péina romomarandumírõ mba'apo mbarete ha rohóvo jayvypete ha ñahundi hag̃ua ko pandemia vaiete hérava coronaviru. Opavavete Paraguái ra'y ha memby niko iderecho oñepohano hesãi ha oiko porãvo. Jasy retã niko ndaha'éi peteĩ hidroeléctrica.